Alright mo a mo de hyia me a me nie Yaa Baby aka Yaa Van Damme Mo nkɔ so ara na mo nhwɛ Joe Men's Media Ɛyɛ guy ɛɛdɛ kɛkɛ Mo ankasa mo bɛ file. Mo anhwɛ nso a mo bɛ kye mo ho ara dane fish.
Anuanom, yɛma mo akwaaba de ba Geomens Media so. Ɛnnɛ, ɛwom sɛ yɛn nyinaa yɛaba abehyia yɛn nua panyin baako a yɛne no bedidi nkɔmmɔ ɛfa yɛn a yɛwɔ akwantuo mu, yɛn asetena mu, na afei nso no yɛbɛhwɛ biribi, yɛbɛbɔ yɛn, yɛbɛhwɛ biribi wɔ yɛn akyi kakra, ɛyɛ Ghana. baabi a yɛfiri no, yɛbɛhwɛ sɛdeɛ Ghana nnɛ te, ne sesei sɛdeɛ Ghana nso te, ne baabi a yɛbɛkɔ akɔduru wɔ Ghana. Sɛ yɛhwɛ mu a, yɛhu sɛ nneɛma bebree rekɔ so. Nanso ɛsiane sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ yi deɛ, ɛyɛ sɛ yɛnya dwumadie bi a yɛbɛdi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso no, yɛn kyiriba no nso bɛnya biribi asua. Enti Joemen's Media, yɛwɔ dwumadie bi a yɛato din Ghana Today, Yesterday and Tomorrow. Enti ɛno na sesei no yɛpɛ sɛ yɛne yɛn nua bɛdi ho nkɔmmɔ. na yɛhwɛ sɛnea mpo nneɛma ebesi akɔ nti no, yɛbɛma yɛn nua panyin akwaaba na yɛama no akwannya no ɔno so atumi ɛde ne ho akyerɛ amansan. Yoo, me nua Joe Mens TV, meda meda mo ase. Na deɛ ɛdi kan no, mɛkyia atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔrehwɛ Joe Mens eh, program yi. Mede Yesu din kyia obi biara. Me a merekasa yi, wɔfrɛ me Atta Kwasi a mewɔ Germany, abɔnten so a ɛyɛ Duisburg, na mekɔ asɔre wɔ Oberhausen Light of Faith Ministry. Te sɛ na yɛahyia na yɛrebɛdwendwene yɛn man Ghana ne yɛn akwantuo mu nsɛm a, na kyerɛ sɛ ɛno ara nti na ɛm sɛ me nua yi, Joemen's eh, TV foɔ ato yɛn nsa afrɛ me a me ne wɔn ahyia. Yo, ɛneɛ Joemen's Media yɛ ma wakɔ aba bie. Gye mo so. Na sese yɛbɛka Ghana yesterday, today and tomorrow. Sɛ woyɛ ɔpanin a w'ani afi kakra, ɛpɛ sɛ yɛhu sɛ Ghana mmerɛ bi a atwa mu no na ɛte sɛn, ɛna ɛnɛ nso sɛn na Ghana ɛte. ɛma wo ɛne ɛhe na wofiri sɛ Ghana yɛkɔ? Ah sɛ yɛka yɛ kuro Ghana deɛ a abe biara no yɛ a na meka sɛ ɔman no yɛ ɔman kronkron Ghana ɔman Ghana sɛ wofiri Ghana a na ɛsɛ wo feel proud sɛ wofiri ɔman papa Na adeɛ baako a ɛredi yɛn nya wɔ yɛn man Ghana ɛne sɛ Onyankopɔn ahyira ɔman no a biribiara a na meka sɛ nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa Onyame de bi adom ɔman no. Nanso ɛsan nimdeɛ yɛn mpanimfoɔ no ɛna wɔntumi nhu nneɛma ani so. Sɛbi ɔman Germany ha, yɛntu gold wɔ ha. Ɔman Germany ha sei, yɛntu oil biara wɔ ha. But ɛnam adwene pa ne akoma pa nti no, ɔman no ayɛ dɛn? Ɛretu mpɔn. Because obi biara kura akoma pa. But yɛ man Ghana ɛnam anibrɛ ɛne yɛn yafunu nti no sɛ panin biara bɛnya dibrɛ kakra no a ɔpɛ sɛ ɔdwene ɔno nko ara ne na selfishness ɔdwene ɔno nko ara ne n'abusua. Nka ɔman a yɛtu gold wɔ mu. yɛtu diamond wom. Nyame koraa kyɛ yɛn oil, bauxite, timber. A anka ɛnni ho kwan sɛ yɛn population koraa yɛn yɛnnɔɔso ahe biara. Nso so yɛyɛ yɛtu kwan firi ɔman no mu koraa yɛaba no, yɛba ɛɛ yɛwɔ akwantuo mu yɛ adɔɔso asene wɔn a sɛbe wɔn wɔ wɔn efie. Deɛ ntira? Ɛsan selfishness, nneɛma a ɛyɛ pɛsɛmenkominya, Obi bedi ɔman so a ɔpɛ sɛ owia sika no nyinaa ne n'abusua. Hwɛ, wokɔ Switzerland a, sika a yɛn mpanyimfo atwe akɔ bi hɔ a, anka saa sika yi anka wowia a, wobetumi de ayɛ biribi wɔ ɔman no mu. Ɔho, wobetumi de ayɛ biribi wɔ ɔman no mu ama nneɛma ayɛ dɛ akɔ so. Obiara repere politicians yi sɛ wɔbɛba power. power kakra na ɔpɛ sɛ ɔba no, ɔnnwene ho sɛ ɔbɛkum ne nua na wabɛdi tumi ɛnam sika nti. Obiara nso nni hɔ a ɔwu a sɛbe ɔde sika no bɛkɔ. Ɔho, obiara nni hɔ a ɔwu a ɔde sika bɛkɔ. But adwembɔne nti no, ɛna no na medwene sɛ ka yɛn mpanimfoɔ no ntumi decide nneɛma bi Cause Ghana obiara de mmara hyɛ ne nsam. Ɔtwe tu ara na ɔkum ne nua. Ɔtwe sekan ara na ɔde awɔ ne nua ku no. Te sɛ yɛanyɛ mmara bi sɛ wo a bɛkum obi ɔbɛbu obi tuo no. Ɔwɔ sɛ sofɔɔto a ɔso yɛbɔ otuo no yɛhwɛ sɛ ɛɛda. Because wo ara na obi a wabɔ obi tuo no akɔfa lɔya. Na lɔya yi bɛ difɛnde no. Wayi no afiri hɔ. Cause obi biara nni hɔ a wabɔ nipa. Yɛnyame ɔbɔɔ yɛ yi. Wɔn na wɔahome agu yɛn mu. Hwɛ yɛn, yɛhwɛ aborɔfo, yɛtumi yɛ robot ne nneɛma a yɛtumi de fa nneɛma, but wɔn ntumi nhome nnipa home a Nyame agu saa robot yi mu, only Nyame nko ara. But yɛmma onipa da, nso obi twe tu a pɛɛ na wakum ne nua. Nti sɛ yɛanyɛ mmara bi sɛ okum obi a so fault no a wɔsɛ yɛkum obi a, ɛyɛ problem. Ɛbɛkɔ so saa na yɛde no akɔ hyɛm na yɛfie de no aduane. Deɛ nti na ɛwɔ sɛ ɛkɔ so. Sɛ me sɛ yɛwɔ democracy nti we are living in a rule of law nti no ɛno deɛ ɛno yɛ yɛfrɛ no sɛn yɛmfa no sɛ ɛbɛdi mpaninfoɔ no nsam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛyɛ ahobaebaya mepɛ sɛ meka biribi fa sɛ yɛhwɛ mpo driving ɛwɔ Ghana ɛne kurom ha driving wohu sɛ ɛɛ ɛkwan a akwanhyia anaasɛ accident ɛsi wɔ Ghana no yɛ a na ɛdɔɔso sen nea ɛsi wɔ akwantuam Ɛkwan bɛn na wofii sɛ anka ɛyɛ sɛ anka yɛfa so ma adriverfoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn, ɛm sɛ mefii sɛ wɔn nyɛ, wɔn nnwen nnipa no a wɔn de wɔn retu kwan anaasɛ other driver a ɔreba no, wɔn nnwen wɔn ho. Obi tumi de car kɔ kum nkurɔfoɔ na ɔno anya ne ti adidi mu. The following month no, wobɛhu no ɔkita car foforɔ na ɔde nam. Sɛn na wo nso w'adwene yɛ wɔ ho? Ɔpanin, meda ase.
Meda ase pa ara sɛ wɔde akɔ saa Wonim sɛ Ghana no sɛbe eh, illiteratefoɔ no dɔɔso bebree sɛbe wɔn a wɔn ankɔ school. Mmara nyɛ adwuma simple because yɛhwɛ German ha se ya before a wobɛ nsa bɛka wo driving license no yɛde wobɛfa wobɛkɔ school na yɛde wafa mmara kwan so atireni waa hwɛ sɛ woyɛ perfect a yɛtumi feli wobɛtumi akɔ more than three times na obi a ɔkɔ driving school no more than three times ansa na deɛ ɛtɔ so bɛyɛ fɔ ayi no ne nsa ɛka ne driving license bɛɛ ghana no so obi di mate koraa no na sɛ sɛbi ne driver no yɛ so ɔmfa nkɔ ɛɛ eh, washing base na wotumi spaki tu kɔ n'anim tu kɔ n'ani a ɛɛ eh, n'akyi a onim sɛ ɔyɛ perfect ti no ano no na wɔnya kaa wɔni experience biara ɛnam sika ni bere nti no. na ɛhɔ ara wɔasesa nnipa agu mu trɔtrɔ kɔ ɔ ɛɛ ɛɛ ɛ circled carnation circuit na wobɛhu ara na kyɛ sɛ wɔnnim ho ɛ nimdeɛ biara wankɔ ho sukuu biara ma yɛankyerɛ no Rosans ne saa nneɛma no ɔho ɛne ne saa nneɛma no a ɛma accident taa happen no ɛna sɛbe yɛ wɔn driving no deɛ wo drive a normally no ɔwɔ sɛ wotumi hwɛ w'anim ɛduru curve so a No kwan sɛ wo take time but Ghana ha wohu sɛ accident taa ha esi wɔ ha but yɛ man Ghana no ɛnam sika ni brɛ ne ɔkɔ abantɛm asa abɛfa obi foforɔ nti no ɔnwene hwee wobɛhu ara na gbam ɛna bebree nso so ɛfa alcohol ɛnom nsa aha yɛ kyɛke saa nneɛma no wɔ ha because Ghana wɔn nwene nipa ho nti ɔbɛnom nsa na ɔde akɔtena stia n'akyi. Nsa so so deɛ obiara nni hɔ a ɔnim ne limit da. Me moment a wobɛfa woyɛ sɛ wonom Guinness baako na adeɛ no oh na ɛkyerɛ wo sɛ saa nom ba w'ani bɛba ho so no na afei woyɛ so so anom a na wama wakokoduro wokɔ a wobɛhu a na wada zi na bran wakɔto nkurɔfoɔ maagu. Yo, me deɛ me fii sɛ ebi a nka ha sei sɛ woka kaa na sɛ ebi a ebi koraa na wode kɔtwi obi kaa mpo a yɛwɔ point bi a yɛte firi wo license no mu. So woahu? Ɛna sɛ woyɛ careless driving bi a, wɔwɔ school bi a wɔsi yɛkɔ no idiotic eh, cla eh, classes a ɛyɛ sɛ wokɔ. Ɛne biribi te sɛ yɛtumi retrieve wo license no. Mefiri sɛ sɛ nka yɛ imply those things no wɔ Ghana, mefiri sɛ nka ɛbɛtumi aboa. Mentee sɛ obi atumi, obi driver bi anya accident wɔ Ghana ama yɛn agye ne license afiri ne nsam da. Ɔn sɛ deɛ nti a meda ase paa. Deɛ meka ne sɛ mmerɛ a ɛnyɛ adwuma no, Ɛno nti na ama saa nneɛma wei nyinaa akɔ so because eh, yɛwɔ europe yɛ mmara yɛ adwuma papapapapapa hwɛ sɛ eh, adeɛ covid 19 yi koraa baa yɛyɛ a wɔyɛ mmara sɛ obiara nhyɛ ne face mask wote baase mu wote tram mu wote eh, tray mu woanhyɛ a Yɛbɛfa ne ho yɛ compulsory wɔ biara edi mmara no so bɛɛ Ghana wobɛhu wɔn esi na mede hyɛ a na ɛfɛ ne sɛ mintimi nhome mintimi nye sei eti saa driving license asɛm a wɔka yi Wɔn yi ka sɛ wɔn deɛ na woyɛ ne atew point a saa mmara no nni hɔ. Ɛwɔ hɔ koraa na wɔn ɛmfa nyɛ adwuma. Nti no infact ɛyɛ awerɛhow Africa yɛn a yɛtu kwan a yɛbɛnya experience wɔ ha yi a yɛnnim sɛ yɛresua biribi papa no wokɔ fie koraa na wo no worekyerɛ wɔn a obi koraa woanhwɛ koraa obi koraa de ne ɔbɛyɛ wo basabasabasa. Nti no ɔwɔ sɛ nka yɛbɛnya akwanya a Nka obiara ntu kwan ne suani bie wɔ ha ansa na ɔde akɔtena ɔman Ghana na yɛakɔkyerɛ yɛn mpanimfoɔ no. Yɛn mpanimfoɔ no bebree aborɔ na wɔyɛ yɛn. Sɛ mpanimfoɔ no nso wohwɛ mu a dodoɔ no ara nso tu kwan. Wɔtu kwan sɛbi wɔn tu kwan nso no wɔn eduru ɔman Ghana ne adwene no asesa afiri nneɛma bi ho ɛno ti na ama ɔman no ntumi ntu mpɔn nka ɛni okwan sɛ nka yɛ koraa yɛtu kwan ka ɔman yi yɛ ɔman yɛ onyame ahyira yɛn. Aber biara mekã no ɔman krɔnkrɔn Ghana Onyame ahyira ɔman no a nka nim eh, nneɛma wɔ mu a ɔwɔ sɛ nka obi atena hɔ bɔ bra ne n'abusua ɛnso so ɛnam sɛ mpanimfoɔ no te parliament na yɛɛyɛ ɔmu nim pefee sɛ baabi a nokorɛ no da no so yɛmfa nto hɔ
ɔse mpanimfoɔ no nim baabi a pefee nokorɛ no da ɛnso ɔmo mfa nto hɔ sesei mepɛ sɛ yɛhwɛ biribi kakra Sɛ yɛbɔ yɛhwɛ yɛn akyi a, ɛbɛyɛ sɛ mfeɛ du ne baabi a yɛabɛduru yi. Wode yɛnka no hwee koraa, yɛmfa no ɔpɛ, Ɔmanpanin Kufoɔ time, sɛdeɛ na Ghana teɛ ɛne seesei nso no, baabi a yɛwɔ mu no, wo hu no sɛn? Ɔɔ, seesei ara no deɛ, deɛ me mehu ne sɛ, NPP Aban no yɛ aban a sɛbea wɔn deɛ wɔn dwene nnipa ho kakra. Nyamesuro kakra wɔ yɛn mpaninfoɔ no bi mu. Ɔman ɔmanpanin Kufoɔ baeɛ no ɔbɛyɛɛ biara but sɛ ɔkɔeɛ no na nka NPP san atoa so a nka yɛkɔ yɛn anim more. Wohu sɛ NDC foɔ no wɔn no wɔn ba a ɔho. mogyakaguo ne bɔne ne nneɛma ne aborɔ a yɛyɛforo ne wɔn ne wɔn abusua pɛ na wɔn dwene no nti no, tɛm biara no ɔmaa no ntumi ntu mpɔn. But yɛhwɛ yɛn na n'ado akufo ado. Sɛ woka ne sei a, na wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ kan no ɔmampanin. NDC baa no abɛsɛe biribiara. Kyerɛ sɛ nti no, mmerɛ a ɔmampanin kofoɔ baeɛ na ɛmu yɛ. Na ɛyɛ. Enti wɔde too hɔ de bɛma Agya Ata no. Biribiara gyimii. Emu Hwɛ sɛ. no.
Mpakyɛ o, seesei no ɛyɛ anohobaebae a na yɛredi. Ebia na worehwɛ yɛn, ebia na woretie yɛn, ebia yɛaka asɛm bi, wo ne yɛn nyɛ adwene, ɛnyɛ adidi atɛm. Na deɛ mɛsrɛ wo ne sɛ, yɛwɔ yɛn social media handles wɔ aseɛ hɔ, yɛn telephone number nso retwam wɔ aseɛ hɔ. Sɛ wowɔ ɛho adwene na wopɛ sɛ wo ne yɛn susu a, Wobɛtumi afrɛ yɛn na wo ne ayɛ nhyehyɛe. Baabi biara a wowɔ biara wɔ Europe ha no, sɛ wofrɛ yɛn a, yɛbɛba na yɛne wo abɛkyɛ sɛdeɛ yɛne onuapanin nso regye. Ɔno n'adwene kyerɛ no, ɔse, Kan na na ɔmampanin Kufuor wɔ so no, na nneɛma rekɔ yie. Yɛgyaa mu de, wɔgyaa mu de maa, yɛfrɛ no sɛn? Tamis. Agya Taa, Nyame mfa ne kra nsie, wanya ne baabi kɔ no, nneɛma san te kɔɔ n'akyi kakra. Nso yɛnhwɛ, ɛbɛdii, yɛfrɛ no sɛn, ɔmampanin Ɛmfa sɛ mama ɛso no, ɔno nso, ɛm sɛ ɔdii mmerɛ kakra nti, ɔno nso no, sɛn na wohunu ne deɛ no? Ɔno nso koraa baeɛ no, ɔno baeɛ no deɛ, ɛbɛgye nsɛmmo koraa. Ɔyɛɛ nneɛma, ɔyeyɛɛ bi, but adeɛ a ɛtwaa Ghanafoɔ nsono mu koraa ma nnwuma yɛɛ basaa no yɛ saa dum sɔ no a, it takeɛ no how long? Almost two. or three or four years yɛn no na ɛmaa ghanafoɔ de abufuo koraa to aba boom de maa nana ado because that time no ɔna na ɛyɛ government in power katumi ni koraa no yet abufuo na ghanafoɔ de to maa nana ado na nana ado nso wakɔ no three times wanyini n'ani afi ɔnfɛ sika nkɔyɛ hwee sɛbi nyame ahyira no wabɔ bra akɔ n'anim nti ɔdwene ɔman no ho ɔdwene eh, nkyirimma no a ɛreba no ho Nti no ɛso ɔbaa yɛ free education obia nsɛtee bi da Kwame Nkrumah time na na nka ɔde ma Northerners no ɛna ɛno ɔde firi hɔ Nana Addo baa yɛ yɛ a ɔtakee free education yi ne yɛ so ɔntimi NDC foɔ no koraa gyɛre ɔso sɛ ɛnko ntimi hu yɛ so ɔbaa yɛ a within bɛɛ short time a watakee a ɛkɔ nanim wote aseɛ nti sɛ Nana saa kɔ fɔɔ moɔ fɔ Nana na sɛ ɔsan move forward kɔ a Me nua, yɛn a yɛkura yɛte Europe, yɛbɛtumi akɔtena fie na yɛatumi akɔpɛ adwuma bi ayɛ de abɔ bra because ɔbaa yɛ wabɛ stop dum sɔ wɔn sɛ nye eh, nkɔ yie ba nso so no still no wɔn wofirefie a wɔn sɛ ebi a yɛ dum no a wɔde etu eh, thirty minutes one hour ne yasa so ɛti sɛ wei a yɛ dum ha ne yɛ dum a na four years wɔn da mu ama enyuma bebree yɛ dɛ ɛyɛ basaa.
Okay, yo, ɛnna yɛda ase sɛ sɛ yɛtutu sɛ nti wo so wo campaign for Four more for Nana Ah me deɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me deɛ, nneɛma me bɛtumi ade akɔ pa na anim. yɛ obiara pɛ. Okay. Ɛna nneɛma obiara nso, obiara a ɔfiri dua pa no ɛna yɛpia no. Okay. Because ne nhyehyɛeɛ ne ne nneɛma a ɔreyɛ no, if the whole Europe, this is obi a ɔno ɔpɛ ne yafunu. Okay. Ɛna me no, normally no, yɛ a na nka mepɛ ne sɛ nka Africa no, nka, nka yɛn nyinaa bɛka abɔ mu, NPP, NDC, CPP, ne ayɛ nipa baako na wɔn atwi so one leader wɔ yɛn nwene wɔn maa no ho yɛn nwene nipa no ɛwɔ mu no ho wote aseɛ na nka wɔn mo fa wɔn adwene but ɛnɛ wei bɛdi na kyerɛ na wei nso aba yɛn kɔ the stand still ne yɛ gyina yɛn nan mu the stand still na yɛ gyina yɛn nan mu eti sese no intervention mɛ ho sɛ waka sese ho sɛ free eh, HS free HSS okay ɛne deɛ ebiem na wofi sɛ nana ayɛ a ɛsɔ w'ani a nti wo se yɛnyɛ no mfɔɔmɔɔfɔ no. Oh, one district, one factory no nso so no, mefii sɛ, sɛbe yɛ koraa a yɛwɔ ha yi, obiara nya sika a ɔpɛ sɛ ɔkɔ bie company bi wɔ Ghana. Ɛna Nana de saa adwene no baeɛ. Enti no, me, ɛno nso so no, ɔsan de saa ɛɛ, fa, fa, farmers ayi, wɔn a wɔyɛ mfuo ne adeadeɛ yi. Planting for food and job. Planting for food and job. Nurse, what can you say?
Yeah, yeah. No, so so na ma eduane ayɛ dɛ. Abu wɔ Ghana. Okay. Obi ahwɛ ɛmo, obi wɔ ho, obi a odua mo, obi a odua odua tomatoes, ɔyɛ afuo, bɔɔdeɛ ne mɛntwɛn ne saa nneɛma no. Within short time no, wobɛhu aburo ne saa nneɛma yi. Ɛbɛma economy no ɛkɔm no so ate ama aduane aba. Ɛna ɛdeɛ deɛ mepɛ sɛ woma me fɔɔ ɛnan nneɛma nnan a wofiri sɛ Nana Addo ayɛ nti wose fɔɔ fɔ wose fɔɔ mɔɔ fɔ Nana enti mepɛ sɛ woma me fɔɔ deɛ ɛdi kan yɛ waka three yeah deɛ ɛdi kan yɛ free education ɔde aba deɛ ɛtɔ so mmienu nso so yɛ one district one factory yes Ɔde aba.
Ɛna yɛfrɛ no sɛn?
Planting for food and job. Ɛno nso so ɔde aba. Fa baako ka ho. Ɛna baako no a aka no nso so no. Yɛndɔɔso wo fɔɔ mɔɔ fɔɔ nana. Ya, baako no a aka no nso so no, mehu no sɛ seesei no nana pɛ sɛ ɔsisi hospitals. Wote aseɛ? Because seesei. Ɛno deɛ ɛyɛ n'anisoadehunu a ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Mepɛ sɛ wo ma me deɛ wayɛ a nti no wo feel sɛ ɛsɛ yɛde ma no because sɛ me koraa no me kan a mɛtumi anya deɛ ɛboro four no but wo kaa sɛ four more four nana ɛti na mama wo akwanya sɛ ma yɛ four wama yɛ three aka one. Ɛɛ baako no a aka no baako no a aka no. Sɛ me nsɔ wo so nso na me hwɛ sɛ wo bɛtumi ayɛ a.

Ɔsɛɛ no so ɔde aba. Ɔbaa yɛn hwɛ sɛ ambulance yi na sɛn a within bɛɛ ɛyi constituency biara no wama obiara ambulance ɔde ɔkra more than 300 300 plus a yɛhwɛɛ wɔ ɛyi YouTube a egu hɔ bebree a wakyekyɛ ɛde ama wɔn hwɛ nneɛma a ɔyɛ obi obi kura nsie da. wote aseɛ yeah. but ɔkɔ n'anim okay. because yɛ support no na ɔtumi wie ne eight years yeah because ndc foɔ no wɔn nya abotrɛ mm. na wɔn no yɛboa no a na wɔn abɛhwɛ tim yɛboa no a na wɔn abɛhwɛ tim ɛna wɔn so wɔn de akoma pa because ɔn oh, tumi nyinaa yɛ nyame dea sɛ woyɛ wadwene sɛ ɔkɔ fa tumi bi afiri baabi. Mm -hmm. Na ade abedi wɔn ma ɛma wɔn ano yɛ sum. Yɛkɔɔ sum mu four years no, ɛyɛ nneɛma bi a wɔwurawura aseɛ. Nneɛma bi a wɔkɔyɛ a wɔfiri Nyame ho kɔfaa tumi foforɔ bi no, ɛna maa Nyame bo fuiɛ. But ɛwɔ sɛ wɔhu sɛ the all power belongs to Jesus. Nti sɛ wɔfa n'akyi na woka sɛ wokɔfa tumi foforɔ bi a, masa, biribiara nni hɔ a wobɛyɛ a ɛbɛyɛ yie da. Ɔse sɛ wofa ne, wofa n'akyi na wokɔfa tumi foforɔ a, biribiara nni hɔ a ɛbɛyɛ yie da. Wokwati Nyame a, wontumi nyɛ hwee. Okay, yɛbɛkɔ commercial break, enti sɛ yɛba a na yɛatoa so.

commercial break yaba ɛne ɛne yɛ nua panyin ɛredi nkɔmmɔ ɛfa ɛyɛ ɛyɛ project a nana ɛde atoto akwan mu no eti no ɛno so na yɛretoa ɛwɔ hanom. Enti no, seesei watumi akyerɛ yɛn emu bɛyɛ nnan a ɔkyerɛ sɛ Nana de enum. Yɛkaa sɛ ɔmma yɛn nnan, but wama yɛn enum a ɛkyerɛ sɛ Nana de nneɛma atoto akwan mu a ɛyɛ sɛ ɔno no, seesei ɔkampeni for four more for Nana. Enti no, w'ani gu so a worehwɛ Joe Men's Media. Enti nea ɛsɛ wo ne sɛ wobɛyɛ dɛn wo bɛ subscribe na then you share nti no ɔpɛni sese no so no yaba ɛwɔ so sɛ so mepɛ sɛ wo a sese woyɛ campaign sɛ four more for nana no wo bɛ ma yɛn ministers bi a wofi so ɔma bɔ wɔn ho mmɔden ɛwɔ nana aban yi mu ebi a wobɛma yɛn four oh ministers bi a wofi so ɔma bɔ wɔn ho mmɔden Ɔhu sɛ wo nnwuma na ɛbɛdi adanse anaa ɛbɛdi w'akyi. Yɛhwɛ ɛɛ ɔpanin Yawura Osei Kyei Mensah Bonsu a ɔyɛ Suame MP a ɔwɔ hɔ a, ɛne da ɛnora 20th of June yi ɛna wɔkɔto aba for parliamentarian seat no. Baeɛ nam ne nnwuma nti no. yɛyɛ no on a post okay ne yɛhwɛ ɛɛ
ɛfɛ ne sɛ ɛyɛ asen central nso so a yɛwura kane japan so a ɛnam mmoa a ɔn sɛ nipa wowɔ wiase a nokorɛ die no ɔsɛ woka nokorɛ obi a woka nokorɛ biara no sɛbe wo ho ahi but kɔ so ara ne kura nokorɛ no mu ɛne na Nyankopɔn ne tumi no tumi gye w'akyi ɔno nso so ɛsan nnwuma pa a nnwuma a wɔyɛ wɔ Ghana no a wɔmpɛ corrupt sɛ ɛ ɛ wobɛbu obi wobɛdaadaa obi ne saa nneɛma no papa ne kra mpɛ ɔno nso so nneɛma a wɔyɛ no nti no yɛanto no so aba ɔkɔɔ na post Yɛhwɛ yɛ maame Apostle Kojo Safo bɛyi Adwoa Safo. Ɔno nso so ɔkɔntɛse wɔ ɔwɔ ɛfɛ ne sɛ
Kwabenya. Ɛbi Dɔmi Kwabenya. Dɔmi Kwabenya. Ɔno nso nnura ne deɛ no mu yɛ den. Ɔne yɛwura speaker yɛfɛ ne sɛ. Adehoe, yeah, wɔne no kɔntɛsteeɛ no, ɛyɛɛ den but wɔde eight vote na ɛyɛɛ dɛn, maame no nso boa wɔ parliament hɔ, nti so ɔno ɛno a metee sɛdeɛ wei papa yi yɛ biara ne yɛabɔ ne deɛ so ne yɛabɔ wei, me yam hyee me but at the long last no Onyame baa mu, wote aseɛ, ɛne yɛhwɛ ɛfɛ ne sɛ Nsawa mu nso so, deɛ ɔno nso wɔ Nsawa mu, ne din na me werɛ fi kakra. Ɔno nso so nso so bɔɔ ne ho mmɔden ɛm sɛ ɔno nso saa tekee ne seat. Wote aseɛ?
Eti no wɔn bɔ wɔn yɛ adwumaden ɛboa ɔman Ghana. Ebinom nso so nso so ɛdeɛ ɛnkɔ yie koraa. Deɛ ɔyɛ education se a ɔno Kumasi bɛ nkyia. Education na yɛ sɛ napo. Napo no ɛno a ɔlusu ne seat. Napo lusu ne seat.
Olusu ne seat a ɛɛ ɛha me paa. Minister of education.
Yeah.
No minister of education nlusu ne seat ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ bantema.
Bantoma eh, ɔkyɛmboa eh, Ɔky- wɔ- yeah. ɔno nso lusu Ɔno ne na seat ɛlusu ne seat, ɛma yeah. deɛ wei de ne bɔɔl nwom no Uh-huh. ɔno na sese Yeah, wabɛteki yeah. okay na po ante alusu ne seat Ɔ- ɔmo nso bɔ adwuma ɛboa wɔ man Ɛwɔ still Yɛnkɔ commercial break mmra, yɛba a na yɛatoa so.

Yɛn mama kwaaba ɛbaa Joe Men's Media so biem this is the yɛasan aba yɛkɔ commercial break afei na yɛaba nti no yɛtoa so na yɛn nua panin ɛrekasa fa yɛka sɛ wɔma yɛn ministers mmiɛnsa a wɔn wɔ abɛn no mu eti no yɛbɛma ne kwan na wama yɛn ministers mmiɛnsa no. Ah ministers mmiɛnsa no deɛ odi kan yɛ Kwadwo Ɔpɔn Nkrumah a ɔyɛ information minister. Ɔno nso ɔbɔ adwuma papapapapapa. Ɛna deɛ ɔtɔ so mmienu nso so no, ɔno nso yɛ Nana Osei Kyɛ, Kyei Mensah Bonsu. Ɔno nso ɔyɛ minister but ɔno na ɛyɛ majority leader.
Ɛna the minister a ɔtɔ so nso so no, ɔno nso so information minister. a wɔn nso so yɛ napo. No ɛno deɛ waka na yɛ sɛ napo deɛ na yɛ sɛ wo ka education. Wɔn nso yɛ education yeah wɔn nso wɔn nso yɛ minister yeah nti no wɔn bɔ adwuma boa ɛboa nana paa ɛma ɔman no wɔn de akoma pa ɛboa nana paa meda ase na yɛ sɛ sese no mpɛ sɛ wo ma yɛ futuo kakra sɛ wakɔ wɔn anim ɛwɔ akwantuo mu ɛyɛ anuanom a wɔn ba aburokyire sese no sese yɛ hu sɛ nsonsonoeɛ aba aburokyire kan no mu. ne ɛnnɛ. Enti afotuo bɛn na wode bɛma wɔn? Ɛnnɛ afotuo a mede bɛma yɛn nuanom sɛ wɔmfa yɛn ho nto Onyankopɔn so. Because ewiase Bible ka sɛ wokwati wosan kokromoti ho a wontumi mmɔ pɔ. Onyame nkutoo na ɔsɛ obi biara tumi de ne werɛ yɛ dɛ ɛhyɛ ne mu. Because biribi a woyɛ biara no sɛ Onyame nim a ɛnyɛ yie da. Yɛanka bi anhyɛ mu a yɛsii twenty twenty yi, all of a sudden no obi nnim yareɛ yi a ɛfiri baabi, pandemic ne covid nineteen, corona virus yi, obi nnim baabi a ɛfiri a abɛbɔ mu a ɛnnɛ obiara nam ano a wadane te sɛ ɛɛ ɛyi wɔde Kaka mask moto bi. kaka moto bi wadane ninja a woyɛ hwan ɛsɛ sɛ ɔde bi compulsory sɛ ɔde bi hyɛ Mea wɔn me deɛ ni. ya Obi biara a nso wɔanyi so a mmara awe wo. Ɛnɛ yɛ tete no ne yɛbɔ wa. Mm-hmm. Yɛwɔ wa bi ne yɛfrɛ ne TV. Mm-hmm. Yɛne ne ba yɛde wokɔ hospital yɛpɛ sɛ obiara bɛkɔ hɔ. Mm-hmm. Ba ɛnɛ wokɔ wansi koraa kɛkɛ koraa no a na obi adwane. Ɛnɛ wontumi nkyea wo nua. Uh-huh. Sɛ sɛ wontumi ntu kwan, plane nkɔ na plane aba. Enti no, nea ɛsɔ obi biara afotu a mede bɛma me nua no sɛ Wokenkan Bible no a, 1 Corinthians 3:16, ɔse Onyankopɔn asɔredan, na wo a wobɛsɛe no no, ɔno nso bɛsɛe wo. Ɛnɛ, yɛn nuanom a wɔaba de mmara hyɛ wɔn nsam nom nsa sɛe yɛn nipadua, ɛsɛe wɔ Onyankopɔn asɔredan. Onyankopɔn nso asɔredan no, ɛnyɛ asɔredan a ɛsi hɔ yi o, ɛne wo tɛmpol no, wo nipadua no. Ne Bible se woabɛsɛe no na ɔno nso bɛsɛe wo. Nti ɔse yɛde yɛn ho to Nyankopɔn so na yɛde yɛn werɛ nyinaa hyɛ ne mu na yɛde yɛn ho to no so because nɛ obi nim yadeɛ obi nim baabi a ɛbɛfiri a ɛbɛbɔ obi but wode wo werɛ hyɛ Nyame mu ɔno na ɛbɛ protect wo abɔ wo ho ban sese nea wo obi adwuma bi obi yɛ bi a wɔma no adwene nkɔ so woyɛ w'adwene sɛ woretu kwan yɛ ɛnɛ wo ba gyɛ ma ha koraa ɛnyɛ adwuma mm-hmm. yɛ ma officer koraa ma wo ba Because yɛnim sɛ wode yadeɛ na ɛyɛ dɛ. Woba nso yɛbɛkyɛke wo. Te sɛ me m'adwuma a meyɛ everyday wowura adwuma no mu a ɛwɔ sɛ yɛkyɛke wo wo temperature. Last week yɛkɔ yɛkɔyɛɛ test. Because obiara ɔyɛ asuro ɔyɛ a. Obi nim sɛ deɛ ne nyinaa wɔ kɛseɛ yi hɔ. Te sɛ afotuo a mede bɛma me nuanom no sɛ wɔn mfa yɛ wei nyinaa nhyɛ nyame mu. Na ɔno nko ara na ɛbɛtumi aboa yɛn. Na wiase no. Ɛna ɔtra asa. Ɔpanin sɛ obiara mfa ne werɛ nhyɛ Onyankopɔn. wɔn mu. Ɔse mpo Bible nso ma yɛte aseɛ sɛ yɛn nipadua yɛ Onyankopɔn asɔredan, enti enni sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛsɛe no, because Onyankopɔn te yɛn mu deɛ a, na enni sɛ yɛde nneɛma a ɛnsɛ mfata bɛba yɛn nipadua mu. Ok, na ɛsɛ sese deɛ woka no wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ sese yɛbaeɛ nso na wɔ asɔredan mu na yɛne wo bɛsom yɛ na abɛduru saa tɛm yi. Sese nso asɛm bi na mepɛ sɛ mebisa wo. Kan no, na nka yɛka sɛ woyɛ sɔfo a, na anka nnipa nyinaa koto wo, na nnipa nyinaa de obuo kɛseɛ de ma wo. But sɛ wohwɛ fie a, yɛka sɛ obi yɛ sɔfo anaasɛ wo koraa no yɛde yɛfrɛ wo sɔfo koraa no a, na ɛyɛ hu. Anaasɛ wobue w'ano aka kyerɛ wo nua bi sɛ ɔyɛ sɔfo a, na wo koraa no ɛbɔ wo hu kakra. Esiane nneɛma a ɛrekokɔkokɔ so nti, sɛn na wohu no Me nua, fa? Nyame nhyira wo sɛ woakɔbɔ saa asɛm wei so. Ɛnnɛ obiara tumi de title to ne ho so. Yɛhwɛ yɛn nuanom asɔfo a wɔwɔ fie a, na obiara na ɛyɛ sɔfo. Because ɔnam sikaanibere nti no, okohu bosom bi anaa akɔmfoɔ bi na ɔma no ayi nneɛma kakraa bi a, power. But wontumi nkɔte nyame, ɛnyɛ biribi biara. Na ɛyɛ a na wɔn no mebɔ wɔn kɔkɔ sɛ, wokɔgye saa suman bi na wode yɛ Nyankopɔn adwuma a, nti woda a, sɛn na wodwene? Na wode Nyankopɔn din reyɛ saa nneɛma weinom nyinaa de regu w'ankasa wo ho anim ase. Ɛdeɛn na wohwehwɛ wɔ wiase? Bible se sɛ wonya wiase agyapadeɛ nyinaa na wohwere wo kra, mfasoɔ bɛn na wobɛnya? Fa nya akoma pa fa som Nyame. Ɛno na Nyame because wo wo kenkan Matthew chapter twenty eight verse nineteen a ɔse Yesu Kristo ɔno na tumi nyinaa yɛ ne dea wote aseɛ tumi nyinaa yɛ Nyankopɔn dea ɔse monkɔ wiase ama aman nyinaa nkɔka mo asɛmpa no na deɛ ɔbɛgyina deɛ no mommɔ no asu But tumi yɛ nyame dea hwehwɛ nyame tumi no ɔno na ɔkɔ nkotodwe anim bɔ mpa yɛ su frɛ sɛ awurade mepɛ wo tumi no ɛde ayɛ m'adwuma a so ɔma wo saa tumi no a na wode yɛ nyame adwuma ɛne na nhyira wo ɔho nti saa tumi no a ɔmo no de yɛ saa nneɛma no mfiri nyame no hwɛ animguase a ɛtoto wɔ biribi bɔ bonsam so ne biribiara ɛnyɛ everlasting ɛyɛ limit because wode wo nsa keka bonsam agyapadeɛ a ka ehu sɛ Sɛ tie bi obi pagya wo. Akwa remember sɛ na menim papa bi wɔ Kumase. Na within short time no yɛne ne nyinaa na ɛkɔ ba. Afei deɛ ɔkɔ Togo force bill yi wura a na ɔde articulator bɛyɛ five sɛ wakɔ ama yɛakyerɛ no sɛ ɔpɛ sikaduro. Akokɔ no ɔno deɛ ne tiri anyɛ yie. Kane no wokɔgye sikaduro a wokɔ a yɛsɛ yɛato aburo no agu hɔ. Akokɔ no ba bɛsɔ. Ne tiri anyɛ yie. Akokɔ no sɔɔ mmienu na yɛse two years nti sika no bae. Ti bɔ mu na cars wɔ tɔ cars na ti kure tɛ yi na fo so pii ke wo na kyɛ sɛ within short time two years ne pɛpɛpɛpɛpɛ na sɛ aso na sɛ awu a wanyare anyɛ hwee ɔda a wansɔre wode wo sa akeka bɔnsam agyapadeɛ nti woyɛ dɛn a ɛnyɛ everlasting short period nko ayi wo afiri hɔ. Yo, anuanom, mo a moayɛ mo adwene sɛ ebia mopɛ sɛ mutu kwan anaasɛ ebi mpo woabeduru akwantuo yi mu, wowɔ aburokyire, nanso wopɛ sɛ ebia adeɛ kye a anaasɛ woduru amu no a wopɛ sɛ woyɛ yie no, nea ɔpanin yi ka kyerɛ wo no, ɔse, eh, fo, eh, yɛfrɛ no sɛn? Nna hɔ bɛtɛɛ saa. At least na ɛsɛ wode wo kra ne wo werɛ hyɛ Onyankopɔn mu. Twɛn Awurade anim, na ɛno na ɛbɛdi aboa wo. Enti saa mmerɛ yi yɛde dwumadie no reba awieɛ, enti yɛbɛsrɛ wo sɛ, sɛ mpo yɛka asɛm bi na wo ne yɛn nyɛ adwen, anaa sɛ wo nso wowɔ adwenkyerɛ bi a wopɛ sɛ wo ne yɛn hyɛ a, yɛpɛ sɛ wohwɛ ayi yi ase a, wobɛhu yɛn telephone numbers wɔ aseɛ, wobɛhu yɛn social media handles no, wobɛtumi afrɛ yɛn. na wobetumi asɛnde yɛn masɛgye na yɛne wo adi nkitaho. Ɛnyɛ adidi atɛm. Nea yɛsrɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛresua adeɛ, enti yɛde besi ha sei. Yɛda wo ase ɔpanyin.
Ɛso ɛda hɔ paa. Nhyira wo. Amen.